Werohia Māori mā! Kaua e noho noa ki te reka o te miere, e pī ki te uruhi o te pirimia. He pitopito kōrero tēnei e hāngai ana ki ngā mahi pukukino i whakatakoto te Karauna o Ingarangi me te kāwanatanga o tēnei motu ki runga i a mātou ngā Ope Māori. Tēnā, areare tāringa mai ki ēnei whakahua marika mō ngā mahi pōrauraha a ngā Pākehā. Mā te Tiriti hei kei mō tōku waka, mā ngā Māori teretere mai ki te whānga o Aotea. E ai ki tōku mōhiotanga, i te tau 1840 i hainatia rahi ake i te 540 rangatira Māori me te 39 Pākehā i tētahi tiriti. arā, ko te Tiriti o Waitangi tērā. He momo whakaaetanga te Tiriti nei kia hauhanga rangapū ki waenganui i te Karauna o Ingarangi me ngā ope Māori o Aotearoa. Kia tiaki rātou o Ingarangi i ō mātou whenua, kia manaaki rātou o Ingarangi i ō mātou kāinga. Engari, e mōhio ana mātou o tēnei reanga, aua atu rā o ēnei rā, he rūpahu rawa tērā. Kei te ngarongaro haere ō mātou tuawhenua. Nā te Karauna, nā te Kāwanatanga te take. Hei kupu anō, ko ngā Māori ngā kai noho tūturu o Aotearoa. Kia whiwhi hoki ngā Māori i te mana taurite mō ō rātou ake hei pīwhara. Ko te tuatahi, ko ngā rangatira o te whakaminenga, me ngā rangatira katoa kīhai i uru, kī taua whakaminenga. Ka tuku rawa atu ki te Kuini o Ingarangi ake tonu atu, te kāwanatanga katoa o o rātou whenua. He aha te kai a te Karauna? He aha hoki te kai a te kāwanatanga? Māku hei whākina. He kaikiri, he whakaepaepa, he ārero hīanga. Huri rapa tōku aroaro ki ngā taniwha e toru o te whare pāremata. E te Kāwanatanga Wāhi Toru, e ngau kino nei i tō mātou tino rangatiratanga, i tōku mana motuhake. Anei ahau me tōku kēnge, anei ahau me tōku kura, e ngau kino nei i ō koutou āhua kanone, i ō koutou āhua whakatinitini tiriti. He reo tāku, kāore ahau mō te whakamā ki te whakamahia. Kāore au mō te kī tōna ingoa, he maumau hā tērā. Engari, e ai ki te kaiarahi o Nahinara, ka koretake tētahi tāpaetanga pōti ko te tiriti. Engari anō, kāore au i whakaaro hohonu mō tērā. Kohi ai o whakaaro, whiua ki te rāpihi, tērā pea ka rata pai ake te pāti kākāriki ki a koe. E haere tonu ana mō ngā kōrero mō tēnei māhunga wai. Kei te whakapakari ia i te manapori ki a Puawai te motu whānui. Engari, kei whea ērā otinga, te mūhore hoki o ērā whakaaro koretake. Inā e whakapono ana koe ki ōku kōrero, whakapono kia tika. Ki te whakaaro koe he kauhau noa iho tēnei, e raka. Mau i ō whakaaro ki a koe anō, arā ngā kuaha kei te tonga a Nahinara. Ko te tuarua. Ko te Kuini o Ingarangi. Ka whakarite, ka whakaae ki ngā rangatira, ki ngā hapū, ki ngā tāngata katoa o Niu Tīreni. Te tino rangatiratanga o o rātou ake whenua, o rātou ake kāinga me o rātou taonga katoa. Otiia, ko ngā rangatira o te whakaminenga ka tuku ki te Kuini i ērā wāhi whenua. E pai ai te tangata nōna te whenua ki te utu i whakaritea ai e rātou. Ko te kaihoko e meatia nei e te Kuini hei kaihoko mōna. Ka ngau tōku waha i te taniwha tuarua. E te kaiarahi o te Pāti Āketa. Ko ōna kōrero, tuatahi, ka kore te mana tōrangapū o Aotearoa e puawai ki te motu whānui. Tuarua, he ōrite ngā mana tōrangapū me ngā mahi a ngā tangata whenua o te motu nei. Tua whakamutunga, he ope tāmoremore te motu nei, nā, he tārua whānako kia puawai tātou katoa. Ko te tuatoru, hei whakaritenga mō tātou katoa, mō te Kuini, ko tōna kāwanatanga, Ka tiakina te Kuini o Ingarangi i, i a mātou o Niu Tīreni, pērā ki a ia e tiaki i ōna tangata o Ingarangi. Tipitipi haere ki te taniwha whakamutunga. E Winita Pita, ko ōna kōrero, ka tau te reo Pākehā hei reo tūturu mā Aotearoa. Nō whea tērā whakaaro heahea? Tō pōrangi hoki? Inā whai anō, anei mātou o Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui, e rere ā mihi ki te Pāti Māori, e whawhai, e ngana ki te pakanga i ngā taniwha e toru o te Pirimia, Ngarewa ki te pae onaki. Waititi e tihaihai i te keri o nga Pakeha. Ka whakina ano ahau. Anei ahau me toku kura. E wepua, e whakamahia i o matou reo kia tautoko i nga ope Maori e whawhai, e porotehi ana mo te tino rangatiratanga o te mana Maori motuhake. E kore rawa rātou e whai i ngā ture o te Tiriti. Kia rūpahu anake, he kaiponu rawa hoki, pōaka ana nei. Nā, mō ngā tetē kura i hainatia i tēnei Tiriti, he maumau waituhi, maumau rawa. E ngā iwi Māori, werohi ai tō tātou kāwanatanga wāhi toru. Kia toitū ngā whenua, kia toitū ngā papa kāinga, kia toitū te mana Māori motuhake, kia toitū te reo Māori, arā, kia toitū te Tiriti o Waitangi. Tēnā rā tātou katoa.